Helo, fideo bach di hwn i helpu chi hefo gofal ewinedd tra da chi'n mynd drwy gimotherapy. Mae hi'n bwysig i chi edrych ar ôl eich croen, edrych ar ôl yr wynedd, edrych ar yr wynedd am unrhyw newidiadau mewn lliw, mewn golwg, cyflwr, ac um, siarad efo'ch tîm os ydych chi'n sylwi unrhyw beth, os ydych chi'n pryderu am rhywbeth. Uh, dwi yn pwysleisio, nes i gael hyfforddiant hefo Look Good, Feel Better, elusen ydyn nhw sydd yn helpu pobl deimlo'n well yn ystod y cyfnod o gimotherapi neu ddiagnosis o ganser. Mae yna gyrsiau da iawn ar Zoom gynnyn nhw am ddim. Uh, ges i gwrs am yng ngwallt, ewinedd, croen, uh, fes i ar sawl un. Ac uh, mi oedd o'n helpu basio amser tra o'n i adre. Um, a hefyd yn rhoi tips bach da, a dwi'n rhannu'r tips na, rhai ohonyn nhw efo chi heddiw. Felly, y peth cynta un, hufen i'r croen, felly hand cream di hwn i roi ar y croen. Mi o'n i'n rhoi domlaen bob nos yn ddi-ffael, edrych ar ôl yn hun, ac mi ges i hwn uh, am ddim gan um, Wardalaw. Mae yna wirfoddolwyr yn creu bagiau iddyn nhw, ac o'n i'n ddiolchgar iawn o gael y bag hefo'r rhywbeth fymryn o bethau bach neis ynddyn nhw. Felly gofalu am y croen. Yr ail beth ydy almond oil. Um, mi oedd almond oil yn rhywbeth o'n i wedi bod yn ddefnyddio. Mi oedd gen i un bach o body shop hefo brwsh ar y pen. Um, ond mi nes i gael cyngor ar yr cwrs fi si arno fo hefo Look Good, Feel Better i beidio defnyddio bosib yr un efo'r brwsh. Er, rhag ofn bod yna doriad yn y croen er, a bysa rhywbeth yn gallu mynd i fewn a creu problem. Felly mi nes i gael yr un yma hefo piped ar y top. Um, a o'n i'n rhoi hwn ymlaen drwy'r dydd, nes i fynd drwy boteli ohono fo yn ystod yr amser fes i ar gymotherapy. O'n i'n rhoi ymlaen bora nos, os o'n i'n, oedd wrth yn ymwyl i, rhoi ymlaen. Os o'n i'n gwneud yng ngwynedd, o'n i'n gadael y socio mewn uh, am gyfnod cyn peintio ar y wynedd. Felly mae almond oil yn beth da iawn i brynu. A wedyn y peth nesaf ydy um, torri'r ewinedd. Felly dydyn nhw ddim yn argymell i chi dorri'ch ewinedd hefo clippers na siswrn. Um, mi oedden nhw'n argymell i brynu ffeil, y ffeil wydr yma nath nhw argymell ar yr hyfforddiant, a dwi'n dal i ddefnyddio fo hyd heddiw. Felly um, mae o mewn rhyw gas bach handi. Mi o'n i wedi defnyddio clippers ar adegau i dorri newinedd yn ofalus iawn a dim ond torri mymryn, ddim torri yn ormod i lawr. Um, perig ydy wrth ddefnyddio nhw, bydd yr ewin yn splitio am i lawr. Uh, felly, o'n i'n trio i gadw i fyny hefo'r ffeil yn ddyddiol, just cho ffeilio chydig bach i gadw fo fyny bob dydd yn hytrach na gorfod defnyddio'r clippers. Wedyn, O ran yr ewinedd, mi nes i ddefnyddio base coat, um, nid yr ewinedd yn bach fwy solat, ac uh, un o'r cyngor ges i oedd i ddefnyddio paent ewinedd du. Um, mi nes i fynd drwy uh, gymotherapy doxotaxel, a mae'r rhain ma sef o'r taxels, uh, mae UV yn gallu effeithio. Dydyn nhw ddim yn argymell i chi ddefnyddio UV lamp yn ystod y cyfnod oherwydd hynny. Um, o'n i yn nabod rei oedd yn gwneud, ond dydyn nhw ddim yn argymell i chi wneud hynny. Nes i benderfynu dilyn yr argymhellion, um, a do'n i'n eisiau cymryd y siawns bod yr UV yn mynd i wneud unrhyw beth gwaith i'r, i'r ewinedd. Felly peintio'r ewinedd yn ddu, dydy unrhyw liw arall tywyll ddim yn gwneud y job, mae rhaid iddo fo fod yn ddu, oedden nhw'n pwysleisio hynny. Mi oedd o bach o sioc, do'n i ddim wedi peintio nwynedd yn ddu o'r blaen, ond uh, un o'r tips ges i oedd bod bosib rhoi rhywbeth ar ei benno ar ôl beintio nhw'n ddu. Felly mi nes i chwarae gwmpas hefo pethau fel glitter top coat yma hyn, uh, nes i brynu mat top coat oedd hwnna'n neud o edrych fwy fel swed, felly oedd hwnna yn rhywbeth nes i ddefnyddio. Um, just defnyddio paent y wynedd lliw arferol ar ei ben o i newid y lliw wedyn. A nes i brynu fel rhyw glitters um, uh, ewinedd i fedru rhoi rhyw liw gwahanol a chydig o, o glitter uh, ar yr ewinedd. A wedyn defnyddio yr top coat wedyn ar ben bob dim i drio cadw'r cadw fo fynd. Ond mi o'n i'n tueddu i beintio nhw rwy'n oes bob rhyw dridiau, tynnu'r paent i ffwr, checio a wedyn rhaid nhw'n ôl. O'n i'n ffeindio bod o'n rhywbeth i wneud yn ystod y cyfnod hefyd um, pan mae rhywun yn eistedd adra um, ddim yn teimlo'n gret, ond yn, yn trio wneud rhywbeth neis iddyn nhw i hunain. Un peth arall nes i ffeindio yn ystod cyfnod oedd y stickers yma. Dydy hein ddim yn sticeri sy'n cael i'w caledu hefo UV. Mae hein yn sticeri sy'n mynd ar yr ewin a da chi'n gallu ffeilio nhw lawr ar ôl i gosod nhw. Uh, yn debyg iawn i reid a chi yn ddefnyddio o bosib efo lamp UV um, os ydych chi wedi defnyddio'r ei felly adra. Ond mae hein yn rhaid ydych sydd ddim yn gorfod cael ei selio hefo'r lamp. Um, felly oedd hi'n bosib pilio nhw ffwr yn hawdd uh, a checio'r ewinedd. Um, felly, ie, yeah, chydig o dips i chi yn fanna. Uh, a mi fyswn i'n argymell i chi fynd i chwilio am yr hyfforddiant y cyrsiau uh, Look Good Feel Better nath yn helpu fi yn ystod y cyfnod yma.